Xi drabi niġi biex inżur post u tegħlibni l-kurżità dwar il-madwar. Hekk ġrali fil-fatt illum. Ġejt biex niltaqa' mal-gwida tal-Mużew tat-Tunnara li qiegħed max-xatt il-Mellieħa fi triq Dawret it-Tunnara li tibda proprju minn hawn minn fejn qiegħda jiena, fejn hawn l-islipway ta' Santa Marija. U hija medda ta' triq max-xatt li jekk timxiha Ma fiex iktar minn nofs kilometru, imma jekk timxiha tiltaqa' ma' ftit kurżitajiet interessanti. Jekk timxi ftit, sibt fuq Google Lacus Bay u ġietni l-kurżità għaddi x'inhi. Issa qed naraha xi għabajja vera ħelwa, żgħira, ċkejkna, biċ-ċagħaq. Intu miexi mal-kosta issib fdalijiet tat-Tieni Gwerra Dinjija hawnhekk ara. U sa nibqa' miexja lejn il-Mużew tat-Tunnara u sa ngħaddi minn fejn parti għajdula tas-sorijiet għax hemm dar tal-irtil tas-sorijiet tal-Agostinjani.

Illum peress li għandna dawna dawna il-media biex ngħid hekk u da qabel ma kienx hekk. Dana sar hekk em, sentejn ilu. fondi Ġibna grant mill-Ewropa. mill-EU, eħe. U allura għamiltu daw il- il- il- Eħe, eħe. U waħda- il-viżwali li jgħinu il dak li jkun jifhem din Eżatt, l-istorja eżatt, tat-tunnara. It-tunnara kienet sena li sostniet lil ħafna komunitajiet Maltin sa ftit snin ilu. Għal sekli twal, speċjalment fi żmien il-Kavallieri, kienet waħda mill-aktar sorsi ta' dħul importanti u kienet tant ta' valur li spiss kienet tingħata lil dak li joffri l-ogħla prezz. Imma t-tunnara kienet ukoll ħajja ta' kuljum, ritwali u stejjer li ħallew marka fil-kultura tagħna.
Naħseb illi qabel ma nżuru l-mużew xieraq illi It-tieni naqra. Storja tal-post. Tal-post, dil-batterija li kienet imbniet mill-Franċiżi, mill-Gran Mastru. Dik kienet imbniet fi żmien il-Gran Mastru Perellos. Dina kien imbniet 1715 u 1716. Il-binja, il-binja kienet forma ta' triangil, jiġifieri inti għandek da sajd u s-sajd l-ieħor iħares fuq il-baħar. U s-sajd ta' ġewwa u s-sajd in-naħa ġifieri tal-faċċata iħares fuq l-art. U kienu jiddefendu il-wit tal-melliħa. Jekk qed tinnota għandek dawk iż-żewġ toqbiet. Iva.
Tarom?
Iva. Dak kienu saru fin-1936. Dak kienu saru fit-tieni gwerra dinjija, hemmhekk kellhom il-machine guns. Ġifieri r-rużu tagħha dak iż-żmien iva, iva, kien iva. propju barra dik, barra dik. Barra dik kienu bnew dik il-beach post. Tara dik Iva, il-kamra, eħe. mbagħad fejn hemm il-bank hemmhekk hemm kurutur li jaqgħad mal-kamra l-oħra. Issa hawnhekk kienu hawn il-kanuni, kienu jduru d-dawra kollha, minn hawn kienu jibdew il-kanuni. Kellek- Eħe. kellu- L-ewwel bdew b'erba' kanuni, u mbagħad spiċċaw bi tminja. Issa meta ġiet il-gwerra, meta bnew il-beach post, neħħew il- il- il- dik kollha u għamlu l-beach post. U l-beach post jekk tinnota, il-ġebel tagħha Tara, dik hija parti mill-binja l-antika. U dan allura fejn għalfejn kien jgħaddi? Dak ġi wara il-bib, dak il-ġi wara. Ġi wara. Dak fetħuh għax imbagħad fil-50s u 60s kien jintuża bħala sport club. Kienu mill-melliħa stessa tfal tal-melliħa. U kienu jagħmlu l-ħobż biż-żejt ta' u mbagħad għatta parti kienu jagħmlu l-water polo, imbek fil-fatt Għara għatem fejk kellhom fejk kienu jaqbżu minn fuq għal-plan. Xieħle, jġifiri di għandha storja u koll eh, eh, eh.
marbuta mal-komunità mill-li hija. Eżatt, hija kien minn dejjem kienet, jġifiri għaliex it-tonnara, l-iktar tonnara famuża kienet it-tonnara tal-mellieħa. Tinni għal-kamra tal-tawiħet mill mill-beach post sewa. Issa hawnhekk fejn kellhom fejn kellhom il-machine guns sa. Kienu jisparaw minn fuq dan, mbagħad hawnhekk kellhom biba kien jingħala. Fimtek, ġivi di baqgħet tintuża eh, wkoll. U din u din u din l-oħra għax hekk kellha tnejn. Ara l-ar kemm hu eh, gustuż hekk, feature ħelu. Din hija l-ikbar ankra li kellhom tat-tunnara. Din kienet tkun f'sajd minnhom u mbagħad kienet tkun marbuta, kienu kollha ħabel all along ta' mat-tunnara, ġifieri cross. U kienet tkun biex iżżomm it-tunnara ma tiċċaqlax. U x'jgħidulha?
Dik jgħidulha caprajes. Caprajes, ġifieri mhux angra. Caprajes, għaliex kienu da termini termini tagħhom, ta' wisq probabbli li Ġejja Min jaf minn fejn misqalija wkoll, ġejja, misqalija eħe, u kaprajjes.
sbaballi. Xi ġmiel. Jilqak vera sabiħ. Aha. Per eżempju, nibda Dana, ninnota eh, ċertu. dana, da- dana huwa kienu jtellaw id-dajes dak kelli tal- tal-ħabel tal-azzar, dawn kien si dan kien kollox manwal, eh? Dan kien jidħol hawnhekk u jdawru. Din li tibda ddur, gerden għandha germ miksur. Tibda ddur u tiġbed id-dajsa.
Minn fejn tallimna is-sena ta' ta' Mhux probabbli li li li ehm, ġew minn mingħand l-isqallin. Għax l-isqallin fil-1600 kienu ġa għan- jagħmlu t-tunnara. Aħna le, mmorru lura, aħna mmorru lura sal-1564. Mbagħad ehm, fis-1648 kienet żgur li qiegħda hawnhekk għaliex il-Gran Mastru Pinto kien ġejha Rom itellgħu l-ħut sewwa. It-tuna li kienet tinqabad kienet tiġi esportata b'xi mod jew le iktar għall-Maltin taħseb? Dak iż-żmien kienet għall-Maltin. Dak iż-żmien kienet taf Maltin imma ma ma kienx hawnhekk sport għaliha. U taf x'kienu jagħmlu jiklu normali Ħa ngħidlek dak iż-żmien. fuq in-nar jew inkella kienu jagħmlu xi tip ta' platti? Ħa ngħidlek. Issa dak iż-żmien ma kellhomx silġ. Ara, mela x'kienu jagħmlu biex iżommu t-ton? Noodles, iqattgħuh, jitfgħuh fi taħt il-melħ u jinbiegħ it-ton immellaħ. Għarajt? Ġifieri meta inti tmelħu t-tonn għandek ma tal-inqas two years minnu. Bħal laħam il-laħam hekk kienu ma kienx hawn friġġ.
Għaw għanna naqra eh, prattika ta' kif namlu loqjedi, u xek, ah. per eżempju, Ara ġejja mela ħa nippruvaw il-bowline. Tajjeb? Postal. Mela mhux jien biss Għanerġa, għax ti suppost nafa. Taffiġa minn minna, għanerġaw, il-bowline. Thank you. Mhux qed jagħmel li sew, għalhekk. Mhux qed jagħmilha. Irid jgħallem aktar aħjar. Mhux jispjega għalhekk sew
Issa f'dil kamra u koll interazzjoni oħra ra. Eħe, għamnek filmat. Għamnek għandek filmat kollu fuq it-ton. Ah, ġifieri b'ta' pajjiżi oħra ta' Malta, ġifieri meta jaqbdu t-tonn, eċċetera. Jiġifieri huma meta kienu joħorġu għat-tuna? Hawnhekk kienu.
L-ewwel kienu jitfgħu x-xbieki. L-ewwel jitfgħu x-xbieki, l-ewwel jitfgħu x-xibka. U mbagħad kienu jibdew qisu għall-aħħar ta' Mejju, Mejju, April, Mejju, kienu jibdew kif bdew joħorġu bid-dajsa jmorru fuq il-xibka u jaraw xin qabad fil-gaġġa. Jekk jidħolu, jiġifieri għax il-kamra jisa.
It-ton jiġi in groups. Jiġifieri jekk jidħolu jinqabad għandek il-grupp. Huwa minnu li kien jidħol minnaħa u joħroġ iva, iva, jiġifieri hemm it-tidwira. Hawnhekk kara.
It-ton jiġi minn din naħa tal-bajja, jaqsam. Iva.
Joħroġ Kif joħroġ isib hemm Slugs Bay taf fejn Slugs Bay? Iva. Hemmhekk Slugs Bay għandna ngħidu la daħlet ix-xileb. Oh. Dik. Hemmhekk kien hemm il-kolonna fejn kienu jorbtu it-tunnara.
Nekkara, għandna id-diagram vera interessanti. Eh, dana kien għamlu dan li huwa it-tifel ta' dak. Dak kien. Il-padrun.
Dak kien għamel ħafna. Li semmejtuli, xismu? Dak kien jismu French minn għalija u dan kif qed jew sa dan kien iżom dajeri. Tarom? Għajt, dik il-kitba tiegħu vera. Iva, iva, iva, iva, iva. It-tifel tal-padrun.
Din kollha. Din kollha.
Meta kien żgħir kien imur magħhom. Proset ta' dak kollu li rnexxilkom tikkonservaw u tippreservaw permezz ta' dan il-mużew, għax vera, apparti milli fih storja, hekk qed narah vera ħaj u interattiv. Iva, interattiv ħafna.
Illum, għalkemm il-metodi nbidlu, it-tunnara tibqa' tifkira qawwija ta' tradizzjoni li għal żmien twil kienet il-qalba tal-ħajja kostali tal-Maltin. The Local Traveller together with Visit Malta, Enemed, Ministry for Economy, Enterprise and Strategic Projects, Ministry for Inclusion and Voluntary Sector, Transport Malta.
X'turi din is-sala tal-Gran Mastru? Din is-sala hija sala importantissima, grazzi l-informazzjoni li ġbarna minn dak il-kwadru. tal-Papa Piju Sitta, impitter minn Favray. Dawn l-aħħar li użawhom in tandem kienet r-Reġina Eliżabetta u d-Duka ta' Edinburgh.